Tkellimt fuq il-kompromess, man. Tkellimt fuq il-kompromess. Okay. Int- Inti għamilt kompromess ma' rent seeking. Ehm, na- Nasum li xi ħaġa daqshekk li- li li tiġri wara tiġri malaj sofistikata, ikun hemm ħafna furja sa tipo, waqt li qed tagħmel kompromess inti qed tibni il- il-kunsill ta' ktieb qed tinnegozja biex iġib film fan dal-ktieb u u qed jiġru ħafna affarijiet madwarek, ġifieri dak il-ħin na perswas ma kellekx ħin biex tikkunsidra dilemmi morali li fil-fatt inti kellek quddiemek. Issa li għaddew ma nafx ix-xhur bilet eh, hawnhekk dal-ermitaġġ eh, fej perswas li tik ħafna ċans tikkontempla. Il-kompromess li għamilt X'taħseb dwaru? Fl-ewwel podcast partikolarment inti għat linja li nies ġieli jikkwotawa. Eh, I gave Muscat a pass. We gave Muscat a pass. Eh, ekku, hija vera.
Eh, minn dak il-pass, issa minn żmien il-podcast law, mill-ewwel podcast law hekk li ma daqsek taħt pressjoni, qed iktar seren. X'tagħmel minnu dak il-kompromessa? Le, ovvjament il-feeling illi speċi eh, ħan itkellem għalija personali, ma kien hemm nies oħrajn li ħassewhom hekk ukoll ukoll ġifieri. Il-feeling li speċi aħna konna parzjalment responsabbli għal tilta defni, peress li konna minna l-kompromess ma' Muscat, kien kien kien ibes u anka meta għamilt il-podcast miegħek kont għadni nħossha ħafna dik il-ħaġa u illi b'xi mod jew ieħor aħna konna kontribuxxejna għal da diżastru kollu, ġifieri, u għal til tagħha. Ġifieri dik kienet xi ħaġa jibsa u ħafna żgur l-isra. Imma parti milli qed tagħmel issa. Issa fil-ktieb kien eżerċizzju wkoll biex nispjega dik il-ħaġa u mhix xi ħaġa mhix xi ħaġa sempliċi wkoll. Ġifieri llum il-ġurnata jiena nifhem li kont fuq in-naħa ħażina tal-istorja dak iż-żmien, imma nifhem ukoll li kif wasalt hemmhekk kien ukoll tajjeb u ħa ngħid għala fis-sens u fil-ktieb nispjega nispjega fid-dettall din ħaġa. L-ewwel ħaġa aħna konna fil-poter sewwa, aħna konna fil-gvern, konna fil-partit, konna fil-poter. Ehm, u lan li l-Labor kien fil-poter kien li Muscat trid jimmodernizza l-pajjiż. Ġifieri dik kienet il-ħolma. Alright? Muscat għalhekk irnexxielu iġib dak l-appoġġ kollu u għalhekk tispjega wkoll li llum il-ġurnata l-Partit Nazzjonalista għadu ma jistax jirkupra. Musk, In-Nazzjonalisti daħluna fl-Unjoni Ewropea. Wara li daħluna fl-Unjoni Ewropea, n-Nazzjonalisti spiċċalhom ir-raison d'être politiku. U l-modernizzazzjoni kbira li kellhom iġibu l-Partit Nazzjonalista f'Malta ma ġabuhiex. Aħna taħt in-Nazzjonalisti mhux inbilli jgħidu, Għax joqogħdu jgħidu għax biċ-ċukkulata tal-. Aħna taħt in-Nazzjonisti konna pajjiż tal-qamel immens. Kont tmur il-. U jien nispjega speċi b'mod ironiku fil-ktieb, kif nispjega aħna konna tant pajjiż tal-qamel u xebgħi, li aħna konna mmorru fuq it-teatru li nwaqqaf, faċċata tal-assi tal-pulizija, u nieħdu drogi, quddiem in-nies kulħadd, ġifieri għalkemm kien